Sika foforɔ bi asan so ayera mu a ɛyɛ The Jubilee House a ɛyɛ ɔmampanin tenabea no a ne tenaeɛ wɔ akonnwa kɛseɛ no so a ɛnyɛ asɛm ketewa. Aha yɛ Nkasa TV, mɛkɔ so ano masrɛ wo sɛ wobɛsubscribe, like san so share ma mma werɛ mfi so bɛmia ɔdɔmaa no so. Yɛde bi bɛto mu biara bi a wo nso so woanya bi ahwɛ nyɛ bi ɛdɛn atie. Yɛ saa mmerɛ no, mohwie faako nsɛm no mu nkyerɛ mu kaseɛbɔ no so ana kyerɛ sɛ nsɛm foforɔ aba bɛtɔ hɔ wɔ yɛn ɔman kronkron Ghana yi mu ana kyerɛ sɛ Abusuafoɔ Nkasa TV yɛn nso yɛabiebie mu a yɛadɔ mo sukɔ yɛde reba bɛbɛsom wei na yɛmmɔ hwii fa nkɔ ɛyɛ the Jubilee House a ɛyɛ din foforɔ a wɔde ama wɔn ɛyɛ yɛn manpanin ɛyɛ John Dramani Mahama ne tenabea a ɔtena de gye n'ahomegyeɛ mu na nsɛm foforɔ aba bɛtɔ hɔ ne sɛ sika twitwideɛ bi da hɔ nom a kyerɛ sɛ ɛnyɛ asɛm kumaa kyerɛ sɛ Abusuafoɔ wɔn a wɔka kyerɛ mu a wɔn se nti ɛkyɛ wɔ Ghana man mu ha nom obiara bɛtumi anya ɛyɛ hundred cedis Na wode hwɛ population anaa Ghana kaseɛ dodoɔ na obiara bɛtumi anya hundred cedis na kyɛ sɛ ɛnyɛ sika ba koraa ɛnyɛ sika ketewa na yɛma mpanin John Dramani Mahama nti ɛyɛ aba bɛtɔ ɛwɔ ne ho ne sɛ saa sika yi wafa de asan ne document bi de ama yɛ aborɔfo bi a ɛnyɛ asɛm kumaa abusuafoɔ yɛ nsɛm bɛn no nsɛm no mu nkyerɛmu no bi aba bɛtɔ atwa yɛbɛkɔ ne akɔ akɔ tie

even account koro ɔno anim sɛ account no nyɛ adwuma ɛyɛ close mm. ɛnso ɔde check of that account ɛtwerɛ ma gyinare foɔ ɛde yi ne fidie ɛde kɔyɛ that is ibrahim mahama john mahama dua 2015 na ne mm. nua ɛna ɛyɛ president mm. obiara nka ne hwee npp baa bɛn mu no ne npp yɛ ne sɛ wɔn kan sɛ ɔntua sika no na ɔnfa ne ho ni ɔyɛ ghana business man kɔyɛ na ne nyinaa na yɛ twelve point seven million twelve point seven million ghana cedis mɛ ba to boy sika naa. ekɔfɔ nam sɛ bisɛn na ɔno abo ɛ kyɛmɛ ɔmo ntumi abɔ no ɛkɔ gye no wɔ ɛsɛ ba ɔmo sika no ɛyɛ ten ɛ eight million seven million ghana okay ɔyɛ mɛ eba hɔ mɛ eba hɔ nti kaa sɛ kaa na mo ka sɛ mhm. wontumi akra a wɔntua duty a ibrahim mahama wɔyɛ bi pɛn mhm. ebiem yɛsɛ wontumi akɔbɔ bank besia mhm. ɛyɛ sɛ ɔde kɔdua aburo ɛna ɔntuaeɛ mepaakyɛw yɛwɔ ghana ha yi yɛtee sɛ bank bi de merchant bank mm. yɛtee sɛ business man bi ɛkɔbɔɔ bɛsia wɔ hɔ ɛma bank no guiɛ mm. ɛna yɛtɔn de ma fortisfoɔ mm. yɛtee sɛ fortis ne koraa no ɛyɛ related to nkurɔfoɔ bi ɛwɔ ndc aban no mu mepaakyɛw business man abɛn na ɛkɔbɔɔ bɛsia wɔ merchant bank ɛguiɛ Mm. it is alleged mm. sɛ ibrahim mahama ka ho eh, ɔmo a ɛkɔbɔ ɔbɛsia yɛ ne company na ɛkɔbɔ ɔbɛsia eh, okay so ne company mm. ɛna ɛkɔbɔ ɔbɛsia ɛwɔ merchant bank ɛma merchant bank gu yɛ ɛmi yɛ tɔn de ma for tisifoɔ mi wa in fact there is another bank ɛfɛn ut bank. UT Bank nso, Ibrahim Mahama yi Agyata Cement kɔbɔɔ bank wɔ kɔbɔɔ besia wɔ UT Bank. Ɛno kora na yɛ about fifty something million ɛde kɔbie Agyata Cement. Ɛma ɛno nso bank no eguiɛ. Mhm. Nso obi ankɔkye Ibrahim Mahama. Obi ankye no. Obi ankye no because ɔyɛ businessman. Obi kɔ businessman ɛkɔbɔ besia. Mhm. Daase brɛ na ɔkɔbɔ besia ɔde biribi si ano. Yeah. nti nea ɔresi ano no sɛ bisia no ankɔ yie a yɛdi kan yɛkye company no mhm. yɛkye company no na edu baabi ansa na yɛakɔyɛ piercing the veil mhm. na yɛakɔyɛ nipa a ɔwɔ company no akyi mhm. na yɛayɛ yi nti sɛ obi kɔgye ɛɛ eh, bank bisia de kɔyɛ adwuma na adwuma no anyɛ yie na ɛbɔ kaa. deɛ ɔde di agyinamu no. ɛna na ɛdeɛ ɛyɛ bank no. ɔde sika no.
ɛne ɔno n'asɛm ɛnyɛ aban na ɛkɔkye no rambo styling nti kwaadu biara a wɔde bɔ wo ntumi biara no ebi asi da and fortunately no president mahama ne nua ibrahim mahama ɛna saa nneɛma no nyinaa ɛfa ne ho wabere ana ne bere a ɛwɔ abɛn mu baato redi ne yɛn kɔ.
alright so sɔre wei yɛ.

sɛ kaa ɛna mo si wontumi de aba ghana na wantua duty ɛsɛ so wotua ibrahim mahama wayɛ bi mm. obi ankye no sɛ bank besia ɛna wosi wontumi akɔbɔ ɛna wontua yɛ a ibrahim mahama eh, na wonim wɔn a wonim yɛ ɛɛ ɛyɛ de wɔm iwontumi deɛ no mm-hmm. na ne party npp na ɛwɔ abɛn mu ba ibrahim mahama.